Salam eziz ildeşler. Gowmy ýadaýlaryňyz? Janyňyz sagmy? Eee, şu madynda daşary çykdym öýden daşarda. Entäp ýörs. Howa gowy. Bu gün hem Bu gün hem aýyň Bugüne maýyň on ikisi. Hormatly adamlar, mähriban watandaşlar. Men ine häle sögüp goýdum. Imine liçne şu adamyň özüne. Sapar Gandon Maşeniga. Indem men size garap ýüzlenip aýdýan. Mähriban adamlar. Diýjek bolýan zadym aýyň 11-ni e, şo çykyş etdiňde sen sapar yklymy. Saňa diýende. Indi adamlar aýyň 11-ne çykyş etdi şol adam. Men hakda tipa meni bir hepde wagt diýdi. On birmi, on iki, on üç, on dört, on bäş, on alty, on ýedi, on sekiz bolýar. On sekizine uje bir hepde bolýar şonda. Ýedi gün diýilýär. Men ha on sekizine çenli däl, men ha ýigrimi sekizine çenli garaşýan. Şeýle düşündireýin. Ýigrimi sekizine çenli. Düşündiňmi? Sen edip bilýän bolsaň, gel hany Sen erkek erkege sen sallap ýörsüň tik sallap ýörsüňde bagyşla uýadam bolsa bagyşlaň adamlar sen bir adamlara bir akyl öwredýäň indi öwredýäň hakyky halal adam bolsaň, erkek adam bolýan bolsaň, geline. Men de Türkmenistanda. I Türkmenistan lüboý ýerinden gelýän meň nomeryma jaň et. Bolýamy? 61 84 34 66 belgi. Gün jaň et. Bir hepdede. Jaň et. Ya häzir jaň et tapawut ýok ma. Liboýreme jaň et. Telegramda da meň nomerym bardyr. Telegramda meň bilen jaňlaşaý geçişe. Şoňa jogap beresiň gelse. Öldürjeň şun bolsa. Mene ölümden gorkamok. Gorkmak niýetimem ýok. Gorkjagam bolamok. Allaha jana şükür gül ýalyk watanymda arkaýyn ýaşaýan. Ýöne ine men saňa hakyky fakt aýdaýyn adamlar size degişli. Men diýe Şweýsariýada ýaşaýan, ýene näme edýän diýip samyrdan bolýar-da. Ol adam hiç ýerde-de ýaşanok, daşy öýünden hem çykyp bilenok. O, öňki köne zapislaryny görkezem bolýar-da. Ol türkde ýaşaýar. Onda ama Şweýsariýada Bodrin diýip firma barmy? Şony üns beriň. Şweýsariýanyň hiç ýerinde de Bodrin firma ýok. Şu adam ýalan sözleýänligini men size şondan usul edýän. I ýene bir zat usul edýän. Indi aýyň 18-nde bir hepde bolýar. Bir hepdede, bir hepdäň içinde şelmi nähillik bolýar. Han göreli. Şol adam meni Näme edip bilýär? Adamlar, men ýene bir gezek maslahat berýän hemmäňize, haýyş sizden. Hiç biriňizem ynanmaň. Se, ol adamlar ýalan sözleýär. Ol adamlar samsyk adamlar. Ol adamlar prosto bilýäňmi? Bir dünýä belli konçit adamlary. Dünýäde iň bir gutaran adamlaryň biri. Indi Halmyrat barada aýdaly, ol adam bir normal adam bolsa, siz näme üçin şoň kommentariýasyny hemmäňiz sorag berip görmediňiz? Her biriňiz. Halmyrat, sen näme üçin öz gyzyňy zorladyň, ýene näme etdiň diýip. Berdiňizmi? A Sapar Yklim näme üçin şeý diýip gurlaýar? Sapar Yklym Halmyrat bilen gyzy bar Halmyradyň gyzyny. Olam şony eden-de. Men size garantiýa berýän-de şoňa. He, etmedik bolsa, ol öýdüp gurlemezdi. A bir-biriniň götüni açan bolup, ýene nämeden bolup. Halmyrat diýlen adamyň hem, Sapar diýlen adamyň hem dünýä belli maşyny. Bopdur, men bir käm bir gurläp oturjak gel şu ýerde. Her biriňize jan saglyk, işiňizde üstünlik, maşgalaňyza agzybirlik. Hany bir hepde garaşaly. Bir hepde de iki hepde garaşaýyn men. Gel bilerim ka şol adam meň ýanyma. Ne gel bilmerim ka. Teýi doganyň skeýlere. Bolýa onda saglyk döwüşelim.